An lagwok gwogi matek arac, an ka lok agwok adongo kede adonga ma en dong tye i remo, ineno wa ka jo odongo gudo kenyo i dye taun gingeyo ni tung gangwa ni dok dong ingolo caa mo ma dong pe dong rwatte in dong ka pe dong in idoko dek ci dong nongo tyene aye okonyi. Ineno we? Co kumbedi cani man gwogi na ni otugo nywalo lutino abic pole dan pe pe ingeyo gwok munu lok inywalo ata labongo family planning pe boti goyo abic strictly ineno we dong gwoka ni eni man atye amito anong dano abic eh dano abic gugamo eh Ka pe in ingeyo gwokkani, man mere eni pe gwok mogo eni obang layara ki eni onyam bor eni i kin gangi man gwoki gwok munu gwok oito dege ngeyo lok me cit bel tuku ki nganga gini nongo gwok ma kipwonyo Gwok ma an aye amini man gwok ma tyeko ki lancic dok bene ka in igamo gwok-ki myero obed cain poste obed tye iwoto ki cain poste ma nyuto wek atir ni ka in dong imito cito bot Lubanga bot aba yo mayot pye dong ki i wi cel ci in dong wang bot aba. Neno we, man yo mayot me cweli bot aba. Dong gwogi ma an apwonyogi ni ma an agwokogi ni enu. Leb muno man lwongo ni German Shepherd. Lake eni kong keken pien nongo myero nongo orwake ka orwake i komi en nongo en myero oye pien pol kare ka dano mo bino ganga gin buto roko nongo gineni moo nongo gitye ka calculating wek acak ingute ya. ka kwene ma moo moo ma myero arwak laka iye ni nit dong ka orwako pien an opwonya wai ka irwako lak ikom dano yeng yec ringo rwaki yec ringo ni eno ni aye dong tero dano dong iwi polo yot neno pien remo mo iony keny pe lare ba. dong pien ka in ibino mere i gang ata gin nongo gubuto ba mot gingi imito ngeyo tammi ka ibino mere ka lima mere me boko lok bene gingeyo ce dong inyut mere ni tammi mo tye ni wan an itumo itumo ko pien konge ken ibiwinyo dwongi bene lokke o neno

Ce wa i man ngat eni tek okobo tyene ni tap wot i polo. Ineno? So, wun jo abic moni eni ma Lubanga dong oyerowu ni wugam kodi eni. Eh? Kodi ni eni pe dok kodi mo in ibinongo ka mo keken. Konge ken ka oneno mere dano mo kata tani neno in terms of ringo dong. Pe dok ni, ni gino mo ba ringo ma dong enguno neno en dong ribo wa cura kila di ki nganga ini weng. Ineno? Pien pol lakar jami ma en kwo kwede eno, ip dyangi, en aye en nyamo, ka mukene gweno bene oloo, en aye en kwo kwede, ci gwoki en pe dok gwok man me cukcuk-ki. Dong wun adi mono akumwu gommi, wunen ni wutitta wek wayub poko, amyero amiwu lunches. Gwoki eni, man gwok ma abimiyi jami adek ma pigi tego. Me acel, lunches ma nyuto ni. gangi nongo myero gicelo. Ka gangi pe tye ki cel gwoki eni pe megi ba pien an pe amito bal mo. Tyeko dano ko i kin gang, gang eni aye open ni dano otum nen wa in wa bun agangi weng doko dek nen wa. Namba aryo nana wa i cin post gwok bino ki cin post ma waco ni atini ka dong kwo dong inongo tek. Tem dong pye i wi cel kany, wacwali dairek bot aba. Ci dong namba agikki, red card ki yellow card. Pye en macalo rwede ka ngat aneno labal mo obino miye kong yellow card kong ma pye piyo gwok. Tek dong iwac mere ni atak tero ket meno dong red card dong. dong pe dugu pe dong dugu wanga kong dong oneno ni in dong keto wa oxygen onyo ICU dong nongo ngai ci dong weki nen we ma ka in inongo me nia korona gali ci in tem pye iwi cel bota ci aa woma wan dong ka rekod ma dong abimini En aye abbe wero idong iwor ma ber dong iwor pien gwogi ni eni obe cwali iwor ma ber labongo ayela kuman ba dong wun jo abici tim ber rune eh pe amiro lok ki dano bed abino ka tele ki lok agwok no dano abic moni ni oyub mu dong kas eh dong kumera angeyo ni pien pi korona marac weko dong aye idwoko wele manonok pien pol lakara nongo bedo i milion ba. Gwok oyito dege pe wele bedo wel ma titidi dong milion anona tong bed nucune eh ali mia abic mia abic kuman ba man pe gwok en la ubang la yara ni eni ki ucam la caka caka ni mm -mm. ngano ka in imito ni eno ni an angeyo dano ma tye apito gi ladit Romeo dong tye ki min gwokke ma gilwongo ni kura bal meno eno ni en aye man rea eni en mabota ni man mony ocek tye ki nyota kuman kong apwoyo.